Moien, ech sinn d'Myriam a wëll déi wëll bekanntlich am Bësch lafen, sinn ech haut heihinner komm fir iech zesumme mam Diane eis Geschicht ze zielen. A lass! De Wëlle leeft am Bësch. Mat engem Gesiicht wéi siwen Deeg Reen drécken de Charel a säi klenge Brudder, de Jim, enttäuscht hir Nuese widder d'Stufefënster.

De Jim léisst d'Läpper hänken. Musse mer wierklech hei banne bleiwen? A wat der Däiwel solle mer elo nëmme maachen? Daumen dréinen? Mat den Zéiwe spillen? Glat a guer näischt fält deenen zwee an. Ma da gitt dach einfach op den Eschterchen, nudgelt d'Boma hannert hirer Stréck. A wat ass dann en Eschterchen? gechsen d'Jongen. Bis op eemol dem Charel eng Späicher Liicht opgeet. Ech weess et! A firwat sinn ech net direkt dorop komm? seet hien opgereegt an zitt säi klenge Brudder schëtzeg déi al hëlzen Trapen erop bis ënnert den Daach. Do ass en, den ale verstëbste Späicher. Et ass de Bouwen hir léifste Plaz am ganzen Haus. Déi vill Méiglechkeete fir sech ze verstoppen, déi Onmass vu Këschte fir dran ze virwetzen an dee ganzen ale Kreemchen, deen een hei fënnt, begeeschtert si ëmmer rëm op en Neits. Ennert dem lassenen Deel beim Spigel zitt de Jim dem Monimisch seng bleche Kaffisdous eraus. Kuck, kuck! O, wat glënneren déi Goldmënzen esou schéin! Duerno bewonneren déi zwee den décken Tambersalbum vun der Grousstatta Ernestin. Hues du scho jeemools esou speziell Postkäppecher gesi, Jim? staunt de Charel. Mee dee gréisste Furri hunn d'Lausbouwen mat der riseger hëlzener Tru. Dës platzt bal aus allen Néit, sou déck gefëllt ass se mat Kleeder aus längst vergaangenen Zäiten. Ech sinn e groussen Hexemeeschter! rifft de Charel An ech, ech sinn de couragéierte Grof Siegfried, ech fäerte kee Fatz! téint de Jim mam Parzeläinspotti um Kapp. Wéi gesäis du dann aus? De Charel fänkt haart u mat laachen, wéi dee Klengen e vill ze grousse Brëll aus der Tru kroomt an dëse probéiert unzedoen. Stolz grinst de Jim wéi e Paangesch a sëtzt him ouni ze zécken en zweete Brëll op d'Nues. Knapps hu si d'Luussmaschinen un, maachen d'Jonge grouss Aen. Et schéngt, wéi wann e ganze Bësch aus der Bibliothéik duerch d'Späicherluck bis erop gewuess wär. A wat ass dat? De Charel ass paff. Et gëtt just eng Méiglechkeet, fir et erauszefannen, äntwert de Jim. Also klamme se allebéid een Zock de Bamstamm erof. O Mamerli Kanner, wat ass dann hei geschitt? rifft de Charel a schléit d'Hänn iwwer dem Kapp zesummen. Iwwerall sti Beem, souwäit se kucke kënnen, nëmme Beem. Wow, ech gesi vu lauter Beem de Bësch net méi! geckst de Jim a klunscht op engem Aascht hin an hier. Bleif elo mol besser mat de Féiss um Buedem an hëllef mir erauszefannen, wat hei geschitt ass. De Jim, e klengen Näischtnotz wéi en am Buch steet, schalt op Duerchzuch a klotert weider bis an d'Spëtzt. Do kuckt hie sech ëm a grinst nidderträchteg, E risege, risege Kloterpark. Ech wëll iwwerall op d'mannst eemol eropklammen. Ech wëll, ech wëll, ech wëll, aft de Charel de Jim no. Déi wëll lafen am Bësch, seet de Papa ëmmer. Komm elo erof do, dat hei ass mir net ganz geheier, knoutert en an zitt de klenge Méckentarzan um Läpp. An deem Moment ënnerbrécht si eng däischter Stëmm, déi vu wäit ewech kënnt, Laf, laf, hal net op! Laf, laf, schnell op d'Kopp! Dat Gegrommels kënnt mat schnelle Schrëtt ëmmer méi no. Wou ass et nëmmen, dat Déier? Ech brauch et dach! Séier, séier! Hannert engem Bam ass en drolecht Wiesen opgetaucht, dat um ganze Kierper ziddert. Vläicht fënns d'et jo an der Hiel! seet et zu sech selwer an ditzt einfach laanscht d'Bridder, déi lo och déi äiskal Loft spieren, déi duerch de Bësch bléist. D'Jonge sti wéi ugewuerzelt do an trauen hiren Aen net. A wee war dat? Ausgesinn huet de Mann wéi de Plakebauz Papa, deen zënter enger hallwer Éiwegkeet all d'Bidden, Koffer a Raséiergeschier aus dem Wee gaangen ass. Mee wat wëll dee komesche Kauz an eisem Haus? Jim, Mir mussen hannendrun an erausfannen, wat dee Wëllen do wëlles huet. Scho bësle si hannert deem Wëllen duerch den déiwe Bësch. Bei enger Bëschwiss ukomm, bremst dësen of a klëmmt an eng kleng Hiel. D'Bouwe verstoppe sech baussen a waarden of, wat als nächst geschitt. Oh nee! seet de wëlle Kreesch, kënnt wéi vun enger Bei gestach erausgerannt a mécht sech hurteg duerch d'Bascht. De Klenge kuckt ganz verdaddert dran, mee säi Brudder mécht him Courage, Keng Angscht, mat allem, wat mir och soss zesumme stiichten, si mir jo kal a waarm gewinnt, mir stiechen dach ëmmert ënnert enger Decken. An esou krauchen d'Jonge virsiichteg an d'Hiel eran. Gesäis du dat och, Jim? wonnert sech de Charel a weist op eng helle Wull gelungen Zeechen un der Mauer. Oder gesinn ech elo schonn d'Männercher? De Jim wénkt mam Kapp an zesumme probéiere se, dee prehistoresche Graffiti ze entzifferen. bis se vun engem weidere Geräisch aus hirer Konzentratioun gerappt ginn. Vum Virwëtz gekëddelt, stiermen déi zwee aus der Hiel. Wéi dat bossegt Geräisch méi haart gëtt, sprutzt hinnen op eemol eng riseg Well entgéint. Een Ablack méi spéit steet hinnen d'Waasser bis zum Hals a si kucken aus der Wäsch wéi zwee gezappten Hénger. A wat elo? Du schwëmms wéi eng bläi Nimm, seet d'Mamma ëmmer. An ech, ech ka jo nach iwwerhaapt net schwammen, seet de Jim dréchen. An deem Moment stécht dem klengen Debbes, dee fir gewéinlech kee naasse Steen am Waasser fënnt, eppes an d'Aen. Kuck, Charel, oh, kuck, do ass e Boot! Mat deem kënne mir wéi Matrousen iwwer déi siwe Mierer seegelen. Obwuel dësen ëmmer nach e bëssen erstaunt iwwer d'Beem, d'Hiel an de Floss am Haus ass, geet hien u Bord a genéisst, wéi de frësche Wand him ëm d'Ouere päift. Lues awer sécher gewanne se mat hirem flotte Boot u Vitess. Begeeschtert kickelen déi kleng Séifuerer a fänken un aus vollem Hals ze sangen. Un der Atert, no beim Waasser, wou déi grouss Eech Pëpple stinn, wunnt de Bauer Péitche Lauer a säi Meedche Josephine. Ganz onerwaart gëtt hire Gesang vun engem haarden Dauschen ënnerbrach. Dat klengt Seegelboot dreift riicht op e risege Waasserfall duer. De Jim gëtt bleech am Gesiicht an et spruddelt nëmmen nach aus ëm eraus, O Kapitän, ech fäerten, dat hei geet d'Bar eran! Flénk sprangen d'Bouwen am leschte Moment vu Bord a rutschen op hirem Dokes de Waasserfall erof. Ënne landen s'an engem grousse Séi, wou de Charel sengem Brudder direkt op en décke Steen erophëlleft. Iwwerdeems déi zwee nach rätselen, wéi se aus dëser onkommouder Lag erëm erauskommen, op Bleckse se op enger butzeger Insel, e Piratemeedchen, opbruecht, op an oflafen. Bal jéimert hatt viru sech hin an da lafen déck Krokodilstréinen iwwert seng rosarout Baken, bal jäizt hatt a schéisst mat Kanounekugelen ëm sech. De Jim rëselt de Kapp. Wat ass dann an hatt gefuer? Huet hatt eng mat der Ratsch oder an Eck ewech? Ech mengen, hatt brauch eis Hëllef. Allez, hëpp, tommel dech! direngelt de Charel säi Brudder. Méi séier wéi ee kucke kann, maachen déi zwee Klotermaxe sech op de Wee. Mat der Eleganz vun engem Nilpäerd hopse si vu Steen zu Steen a balancéieren iwwer d'Bamstämm, déi um Séi dreiwen, bis si endlech beim Piratemeedchen ukommen. Während de Charel nach probéiert de Kugelen auszewäichen, freet de Jim einfach riicht eraus, Sot, Joffer, sidd dir vum Läbbes gebass? Iwwerzeegt dovun, dass et elo richteg dubbert, geet de Charel féx erëm an Deckung, Mee d'Meedche fält aus alle Wolleken, 't war effektiv de Lämmes, mee wouhier weess du dat dann? Ah jo, vum Wëllen natierlech! Als gudde Scout ass de Charel ëmmer bereet a sicht a senge sëllechen Täschen no eppes, fir d'Wonn ze verpléischteren. T ass zwar just eng Plooschter op en hëlzent Been, mee wéinstens ass e Männchen drop. Merci, mee elo awer zack zack weider, Dir wësst jo, dass mir keng Zäit ze verléieren hunn! feiert d'Piratemeedchen d'Bouwen un. U sech wëssen d'Jongen dat net. Genee geholl hu si iwwerhaapt keng Anung, vu wat dat Ketti do schwätzt. Mee ier si sech ëmsinn, zittert si allen zwee bei eng baufälleg Bréck. Dem Charel stinn d'Hoer zu Bierg, Déi ass jo ganz futti, do brécht ee sech jo Hals a Been! Papperlapapp! Zu dräi kënnen mer eis dach einfach een un deem aneren unhalen. Ausserdeem ass et just e Kazesprong bis eriwwer, äntwert d'Piratemeedchen a marschéiert mat guddem Mutt drop lass an de Jim an de Charel blannemännches hannendrun. Um Wee iwwer déi verfale Bréck zitt lues awer sécher Niwwel op, a wéi déi dräi op der anerer Säit ukommen, ass en esou déck, datt een d'Hand net méi virun Ae gesäit. Gesäit ee vun iech de Lämmes? freet d'Piratemeedche ganz besuergt. Gesäit ee vun iech iwwerhaapt iergendeppes? äntwert dorops hin de Charel. Eigentlech net. Ronderëmt si ass alles wäiss. Firwat siche mir iwwerhaapt e Schof, wat d'Leit bäisst? De Jim versteet d'Welt net méi. Dozou géif ech nawell och ganz gäre mäi Pefferkär bäileeën, fält een hinnen an d'Wuert. Wee war dat? Erféiert dréinen d'Kanner sech an all Himmelsrichtungen. A wouhier kënnt déi Stëmm? Direkt virun hirer Nues läit den Hues am Peffer a grinst si un. Dir kuckt dran, wéi wann d'Hénger iech Brout geholl hätten, stellt hien ameséiert fest. Knapps huet déi Kleng Zatz den Hues erbléckst, hëlt hatt déif Loft a braddelt drop lass, Hues du eise Lemmy gesinn? Oder, oder weess de, wou en ass? So, so eis alles, mee dalli, dalli, dalli, dëlli, mir si presséiert! biedelt hatt an dappert iwwerdeems erëm op an of. An nach eppes, hie, hie wollt mech net bäis. Ech weess, ech weess, ech weess. De Lemmes ka kenger Méckups zu Leeds doen. Häss de dech beim Schiere wuel e besser méi geschéckerlech ugeluecht, ge du! beléiert den Hues d'Meedchen a probéiert et awer och ze berouegen. Looss dech awer lo net ënnerkréien, keng Zopp gëtt esou waarm giess, wéi se gekacht gëtt. An ech weess, wat deng Guckelcher zum Glënnere bréngt. Ënnert dem Duch zitt den Hues eng déck Knuggel Schlofswoll eraus a reecht si der Piratin. Sou schnell wéi deen hei duerchgeflitzt ass, war et net esou einfach, him e bësse Pelz ofzeschnibbelen. Mee ech weess jo, wéi den Hues leeft, téint hien a pëtzt de Kanner en Aan zou. Sou, genuch gepotert. Kuckt elo, dass dir fortkommt! Eis Bridder verstinn zwar nach ëmmer net de Problem oder de Grond vun deem ganze Gedeessems, mee si hunn ëmmerhi begraff, dass si an d'Gäng komme mussen. Wëll se zu Fouss éiweg an dräi Deeg ënnerwee wären, baue se sech mir näischt dir näischt en Auto zesummen. An hirer Kaméidismaschinn briederen déi dräi voll Karacho iwwer déi knubbleg Strooss. Juchu! Dréck op de Champignon, Charel! feiert de Jim säi Brudder un. Obwuel et dësem schonn e Strapp ze séier geet, laachen de Charel an d'Piratin mam ganze Gesiicht a mat der Nues extra. Kuerz drop gëtt hir Sprëtztour allerdéngs méi holpreg. Ëmmer méi déck Steng rëschten de Wee an eis Pilote ginn zerguttst gestuckelt, bis et haart knuppt. O nee! Net och nach e Platten! Andauernd kritt ee Steng an de Wee geluecht, dass fir Mippercher ze kréien. keimt d'Piratemeedchen, wéi se just nach lues weider tuckeren. Ah! Pass op! jäizt op eemol de Jim. Matzen um Pad sëtzt en décke Flocki. Dee kuckt si mat sengem treie Muppebléck virwëtzeg un a mécht keng Ustalte fir ze réckelen. De Charel spréngt mat zwee Féiss op d'Brems a probéiert dem Hond auszewäichen, mee hie verléiert d'Kontroll iwwert de Won, donnert de Rampli erof a kritt do e grousse Steen ze paken. Am héije Bou fléien d'Kanner aus hirer Caretta a lande matzen an engem groussen Trapp. D'Mippecher si. Si mir all mat engem bloen Aen dervu komm? freet de Charel besuergt. Alles paletti! Onkraut vergeet net! juckst de Jim. Nodeems d'Muppe si all op hir naass a schlabbereg Aart a Weis begréisst hunn, zitt eng eeler Dämmche si mam Schlawittchen aus dem Trap eraus. Do bass de jo, Mimmchen! Mir hunn dech schonn iwwerall gesicht! seet d'Piratemeedchen erliichtert a reecht hir dem Lämmes seng Woll. An ech hunn iech schonn erwaart! Am Hueseblat steet, datt dir meng Hëllef bräicht, fir dem erkaaltene Wëllen e Plover ze strécken. äntwert déi léif Boomchen. Ah! Endlech kënnen d'Bridder eent an eent zesummenzielen an déi ganz Opreegung verstoen. D'Mimmche léisst sech net oflenken. Mee esou einfach geet dat awer net, kleng Knetzel. Fir dass aus Schofswoll e Plover gëtt, muss se d'éischt zu engem Fuedem gesponne ginn, erzielt se de Kanner. Domat allerdéngs net genuch. Fir d'Strécke brauch een Zäit, vill Zäit, sou vill, datt den aarme Wëllen nach méi e laange Baart kritt an och frouer ass, ier en de Plover undoe kann. Ausser? D'Mimmchen zéckt ee Moment. Ausser? froen d'Kanner gespaant wéi e Prabbeli. Ausser ech hätt

Mee genee do läit d'Kromm an der Heck, Dësen ass zënter Joer an Dag wéi vum Äerdbuedem verschléckt. Heiansdo mengt een säin Hummer knuppen ze héieren, mee gesi gouf e schonn éiweg net méi, erënnert d'Mimmche sech. Mir fannen dee schonn, seet de Jim iwwerzeegt an de Charel schléit vir sech opzedeelen. Dir zwee fänkt direkt u mat spannen a mir, de Jim an ech, mir maachen eis op d'Sich nom Schmattenzwerg. Gutt Iddi, an duerno treffe mer eis mat all de Saachen am Wëlle senger Hiel, stëmmt d'Piratemeedchen zou. Da passt mir awer gutt op, datt dir de Fuedem net verléiert, zeckt de klenge Luussert d'Dammen, nach ier déi ganz Hickecht iwwer Bierg an Dall verschwënnt. E bësse verluer fatzen d'Bridder elo eleng duerch d'Wisen. Onermiddlech dréine se all Steen dräimol ëm a siche wierklech iwwerall, bis se op eemol. Wéi ugeneelt stoe bleiwen. Kéint dat vläicht, verschléit et dem Jim d'Sprooch, dem Schmattensberg säin Hummer sinn? iwwerleet de Charel haart a lauschtert, wouhier dat gelungent Geräisch komme kéint. Wéi hien an d'Huppe geet a sech mam Ouer op de Buedem leet, gëtt d'Hummeren eng Grëtz méi haart. Et schéngt d'Gras iwwert säin Atelier gewuess ze sinn, dofir huet keen hie méi fonnt. Mat bloussen Hänn buddelen eis Knaschtpittien déck zefridden am Bulli a staunen net schlecht, wéi kuerz drop eng hëlzen Dier zum Virschäi kënnt. D'Rënner féier de stackdäischteren Tunnel an de Bierg eran. Eestëmmeg decidéieren d'Jongen, iwwer hire Schiet ze sprangen an dem Hummeren nozegoen. Lues awer sécher komme se ëmmer méi déif duerch d'Fielsen an d'Minièren eran. Am Liicht vun engem grousse Feier zeechent sech op eemol ganz hannen am Eck eng riseg Gestalt of, déi mat engem dëcken Hummer op en Stéck Eise schléit. De Schmattenzwerg! piipst dee Klengen téinert a verstoppt sech hannert sengem grousse Brudder. Deen huet jo Schëlleren esou breet wéi Kleeder Schaf! De Bouwe rutscht d'Häerz an d'Schong a si taaschte sech ganz lues erun. wéi se de Klautschen dunn awer sangen héieren a rondrëm seng puer Eisen am Feier danze gesinn, mécht de Charel Neel mat Käpp a klëmmt aus senger Stopp. Entschëllegt, Här Schmattenzwerg, ënnerbrécht hien de Gesang, erféiert, léisst sech mat säin Hummer falen a stuerkt säi Besuch un. Wouhier kommt dir zwee dann? A wat wëllt dir a menger Grouf? Dorops hin leen d'Jonge lass an erzielen him alles, wat si erlieft hunn an d'Eenzelheete vun deem därmoosse wichtegen Optrag, deen si fir hien hunn. Hackerstiwwel, wat eng Aventure! rifft de Schmattchen. Fir déi aussergewéinlech Stréckeisen ze fabrizéieren, muss ee säin Handwierk kennen. Mee dir hutt Chance, ech maachen iech dat mat lénks, seet hien houfreg a mécht sech direkt un déi kniwweleg Aarbecht. Erliichtert a faszinéiert kucken d'Bouwen deem ganze Spektakel no a profitéieren dovu fir e bëssen ze raschten. Charel, Ech sinn d'Etsch! pëspert de Jim a kuschelt sech fest widder säi Brudder. No sou engem spannenden Dag voller Opreegung falen eisen Helden einfach d'Aen zou. De Mann mam Hummer ass komm. Dajee, du Schlofmutz, stéi op! Du weess dach, mir mussen eis tommelen! De Wëllen zielt op eis! De Charel ass ganz aus dem Haischen a rëselt säi Brudder, bis deen zou sech kënnt. Di kleng Grimmel gaapst wéi e Weltmeeschter, reift sech de Blatz aus den Aen a kuckt ronderëmt sech. Si war erëm an der Hiel. De Schmattenzwerg muss si am Schlof op hiren Treffpunkt bruecht hunn. Elo si mer op der gewonnener Säit, denkt de Jim a grinst zefridden. Mee eppes stëmmt net. So, Charel, wou sinn dann d'Piratemeedchen an d'Mimmche mat de Mippercher? freet de Jim besuergt an iwwerleet, bis e fatzeg erféiert, An d'Wonnerstréckeisen hu mir och net. Mengs de, mir wären ze spéit un? Hu mir si elo all am Stach gelooss? Ganz ausser sech zitt e säi Brudder mam Kolli an dobäi bonzelt deem säi Brëll op de Buedem. Lo gesäit de Charel, dass si net an enger richteger Hiel, mee ënnert dem Diwwi an der Schlofkummer sëtzen. Vläicht, seet hie verdrësslech an deet och dem Jim seng vill ze grouss Luussmaschinn aus, vläicht gëtt et eis Kollegen a Wierklechkeet guer net. Vläicht war eis ganz Méi ëmsoss. Enttäuscht klotere se een hannert deem aneren iwwert déi al hëlzen Träppleken zréck op de Späicher, fir e Brëll erëm an déi grouss Tru ze raumen. Ier dëst geschitt, bewonnere se sech awer nach eng leschte Kéier am Spigel an erënnere sech zesummen un déi spannend a flott Erliefnisser vum Dag. Si laachen, sangen a maachen no, wéi se mam Schëff iwwer de Floss geseegelt, wéi se beim Piratemeedchen iwwer d'Bamstämm balancéiert a wéi se mam Auto iwwer de knubbelege Pad gerannt sinn. Heibäi trëllt de Jim iwwer seng eege Féiss a stéisst géint en zougedecktent Bild, dat widder d'Këscht gestäipt ass. Déi zwee Bridder trauen hiren Ae bal net. Op dem Bild grinst si dach tatsächlech de wëllen, houfreg an engem fusch nei gestréckte Plover un. Dat war awer elo iergendwéi bësse komesch gaangen. Wéi kann dann e Bild vun de Jongen hire Kollegen um Späicher stoen, wa si se dee ganzen Zäite just erfonnt hunn. Wat mengt Dir dann? Zumindest si mer awer esou wäit, dass et dem Wëllen net méi kal gëtt an dass en a sengem schicke Plover kënnt duerch de Bësch lafen. Mee iergendwéi mengen ech net, dass mer en haut nach begéinen. An d'Geschicht ass fäerdeg. Duerfir ass et och Zäit fir mech erëm heem ze goen. Laf, laf, hal net op! Laf, laf, schnell op d'Kopp!